Pathian rian kan ṭuannak zongah hin pastor zong tluk khawh si evangelist zong tluk khawh si pastor le evangelist si dawkaw nanmah pawl nakin tluknak caan ṭha kan ngei deuh cu a ruang cu pulpit cungah kan dir tuk tikah mipi nih kan bia an ngaih lengmang tikah nanmah nak khan dawkaw kanmah hi minung thinlung an a caan ahcun kan rak um caan a um cu mah tikah nanmah pawl nak na khan kanmah pawl hi a let siri in tukforhnak a ing khomi kan si. Cucaah cun pei minthang thang Pathian mi hman ṭhaṭha an i leh vuahmah ciomi khi minung pei an si cu. Paul hi Jerusalem a kal tikah ho le ho dai kalpi, Barnabas le ho dai kalpi, Titus pa zong nih hin khualtlawn han nu he khualtlawn he kan duh tuk i Pa le pa khualtlawn cu sinpi lo cu. However sinpi tiah cun pa le nu khualtlawn cu a sinpi cu. Mah ca cun dakaw Laitlang evangelist le pastor vialte hi singer kan i kennak si cu. Khuatalei crusade ka tuahnak ah

Singkar kan i ken poh ahcun pa pawl hi mileng biaruah zong an thei ti lo. Singkar kha an thlop bul cia luak hlok hi dawh kan si cang. motor he umkal ahcun a zia deuh cycle he kan umkal hrim ahcun a sin pi tuk hnulei ah khan bag kan vun ṭem bag nganpi Hmailei ah kan tim. Nu le hmailei nih khan singkar nih cun kala auh keng bantuk hin a kan ceh cang te khan. Kan vun thu i kanmah thut khi a za bak te khi si. A za bak si pa nih ka pherh ve tiah kan ti hna so na hrut maw? a khoi ah hin na thu ning ten na thi na mit hi a au kan ti hna asinain Sinker ṭhutnak ah cun a za bak te si. Amen. Laitlang lam nih le Mawkani te vuk vek vuk vek vuk vek khacang ah cun thlarau cu ai phuang tuk cu te zei thlarau de si te cun khakha thiang thlarau si lo flesh a si Paul Jerusalem a hung kal tikah hin hawidah an kal cun Barnabas le Titus he an kal. Amen. Amen. Home visitation na tuah zongah hin mi na len tik zongah susui nu nan um maw na vun ti le oh pastor pa oh, kan um kan um de Sasui pa ta a ṭin rih lo eh chun ah cun ni cu ṭuan dih aw masa cun hnu ah kan leng te lai maw ti kir ding se nang sasui pa mlo la cang te khan ṭhung ṭheng ṭhung ṭheng na hung kai a van ṭhat na thi ṭin hnal lo na um mi kha ma kha na ngol cang le amen kan vun len hna i nu zong nih cun kan vun len hna khan zin an vun phon ei siapa na kan leng i kai lo tuk ei siapa kan pa hi ka cel bak ti lo van ti pastor pan oh si maw nan pa ma cun maw zeitin dan ti vun chim to na pastor ka si ko hit ei siapa chim ding na hmai kan khap lo ka chim ko vun chim ko thla do kan cham lai ka chim kule nangmah lawng tham cu kan pastor cu pen an si cu van ti zin cu kan phot chim ding he chim lo ding he van chim amol ning le hruh ning vialte cu van chim mah ti ka pastor nih khan pachim ah an ti ko Hawi kan nih kan nupi le an din bak kan zal he kan don hna an ke kan ṭawl hna lu kan ṭawl hna cuma nan pa nih ma cu nan ti ti cu keimah he nan pa nakin luh awk ka tlak deuh tinak khi si na vun theithiam ma an nu a dawtnak a vun chimmi kha keimah he ka duh tinak kha si kan pa ka i tuk cang a timi hi padang ka duh tinak kha si a bia nih ruah lengmang i a donghnak ah ruah lopi thil a can tawnnak hi a si. Pathian minung hna, pastor hna, thlanglei kam zong ka vun zoh ve. Anih tu hi cu, anih tu hi cu phundang si, a poi lo, na nih pathum kha i ralring. Paul cu Jerusalem a hung kal i a hung kal tikah Titus le hodai kalpi hna tiah cun Titus le Barnabas ai kalpi hna i cu meeting a hung kalnak ah zeihmanh a ruam im lo ka rak chim ciami velngeihnak thawngṭha khamnak a co cangmi Khrihfabu hi ka um ti lo hnu ah a rung rawk lai i ka nih ka nang vialte biatak ka rak chimnak vialte a vaivuan dih lai ti hi a lungtor a si.